Il-lingwi huma magħmula minn miljuni ta' kelmiet, li jieħdu tifsiriet differenti skont kif jitqiegħdu fis-sentenza u skont l-intonazzjoni li jingħataw. Ir-riċerkatur Dwayne Ellul tkellem magħna dwar id-dokumentazzjoni u l-istudju tal-kliem u tat-tifsiriet differenti tiegħu. Fil-lingwistika nistudjaw il-lingwa f'diversi livelli, nistudjaw il-ħoss fil-fonetika u l-fonoloġija, nistudjaw il-binja fil-morfoloġija u fis-sintassi, fil-morfoloġenesi jew binja tal-kelma fis-sintassi l-binja tas-sentenza, nistudjaw ukoll it-tifsir. U dan nagħmluh fis-semantika fejn nistudjaw it-tifsir it-tifsir tal-kliem u anki r-relazzjonijiet bejn tifsir differenti tal-kliem. Per eżempju tazza li hija dak ir-reċipjent li tixrob minnu. Imma nistudjaw ukoll il-pragmatika li hija it-tifsira li tasal mill-kelliem għas-semmiegħ f'sitwazzjoni partikolari. Ġifieri jekk se nżommu l-eżempju ta' tazza, jekk ħa ngħidha d-dar ħa tfisser mod, eh, imma jekk ħa ngħidha fi klabb tal-futbol il-kelma tazza ħa tfisser trofew. Is-semantika nistudjawha wkoll foqsma differenti. Għandna s-semantika storika, li fiha nistudjaw l-iżvilupp fit-tifsir tal-kliem, kif it-tifsir tal-kliem jinbidel, u s-semantika lessikali, li fiha nistudjaw it-tifsir tal-kliem u r-relazzjonijiet tas-sens. Allura tidħol is-sinonimija, l-antonimija u l-bqija. Huwa naturali ħafna li f'lingwa il-kliem jibdel it-tifsir jibdel it-tifsir tiegħu xi ftit jew ħafna. Jekk nieħdu pereżempju l-Ingliż, fl-Ingliż il-kelma meat qabel kienet tirreferi għal kull tip ta' ikel, illum tirreferi biss għal-laħam. Manka l-kelma siringa mit-Taljan li qabel kienet tintuża bħala eh, forma rudimentali ħafna bażika ħafna ta' strument li bih tista' tagħmel ħoss illum siringa nużawha bħala biċċa għodda li bija tista' tinjetta jew tiġbed likwidu. Eh, l-istess fil-Malti. Jekk qabel konna nużaw il-kelma warda, per eżempju, li kienet tirreferi għal kull tip ta' fjura, illum nużawha għal biex nirreferu għal fjura partikolari. Il-kelma sajjied, per eżempju, titlu minn ħrafa li ġabar Manwel Magri, niltaqgħu ma' sajjied il-għasafar. Is-sajjied tal-għasafar u allura sajjied kienet tfisser ukoll kull tip ta' kaċċatur. Illum sajjied tfisser biss kaċċatur tal-ħut, dak li jaqbad il-ħut. Għandek ukoll pereżempju l-kelma boloq, boloq, li ġejja minn iblaq. Tajjeb, iblaq tfisser griż, allura boloq tirreferi għal xi ħadd li beda jitfaċċalu x-xagħar abjad f'rasu allura qed jobloq, imma llum it-tifsira ta' boloq twesset u nirreferu għal xi ħadd u jekk xi ħadd ngħidulu li boloq ma tantx jieħu pjaċir għax ifisser li żmienu għamlu, spiċċa, għadda. Meta niġu biex nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet ta' sens, nitkellmu fuq, pereżempju, is-sinonimija, meta jkollok kelma jew aktar Bit-tifsiriet tagħhom li jkunu jixtiebħu, joqrib ħafna ta' xulxin. Allura għandek moxt petne, bta' lavaganza, kulur, lewn. E, għandek l-antonomija. L-antonomija hija meta għandek żewġ tifsiriet li żewġ kelmiet li t-tifsira tagħhom tkun opposta għal xulxin. Allura għandek twil, qasir, oħxon irqiq, u li baxx. Nitkellmu wkoll fuq eh, L-iponimi, l-iponimija, u hawnhekk di x'inhi? Meta, meta kelma tkun tinkludi lill-oħra. Allura għandek pereżempju hawnhekk nitkellmu fuq l-iperonimu, pereżempju ħuta, u mbagħad għandek il-koiponimi tagħha xi jkunu. E, ikunu tipi differenti ta' tipi differenti ta' ħut, mela għandek vopa, mulet, kaħli, sargu, u l-bqija. Nitkellmu wkoll fuq il-polisemija. Polisemija tfisser kelma waħda batta tifsiriet. Nistgħu nitkellmu pereżempju fuq il-każ klassiku ta' tromba. Meta għandek tifsiriet ta' tromba tal-arja, tromba tat-taraġ, tromba ta' żarbun tat-tromba, tromba bl-istrument li bih tara fil-bogħod, eċċetera.